kunillee qabxii shan of jalaa qaba kun immoo lammaa calimati qureeshiin qureeshii yeruma beektu hijiratil muslimiina muslimtoonni godaanuu yeruma beektu ilal habashati gara habashaatti muslimtoonni godaanuu hijiraa ba'uu yeruma hubattu arsaluuni ergani rajulayni nama lama ergan بهدايا kennaa kennaadhaan xalaban kan barbaadan haala ta'an minhu mootii habashaa kanarra ayyarudda akka deebisu man haajara nama jaratti godaane min almuslimiina muslimtootarra taqriira gad bu'ee maal jedha wahuma namoonni ergaman kun amr ibn al-aasii fi wa ammaarata ibn al-waliid

faaraquu jarri sunuu kan adda ba'an diina hum diina qawmihim diinii ummata isaaniirraa kan ba'an wabtada'uu kan baafatan diinan diinii laa naarifuhu kan nuti isa quban qabne nahnu nutii fi wala anta diinii aniif nu iifatillee quban qabne wa'ii baafatanii bar waqad ba'athaa

Kunnaa nuti taanee turre. Ni taane duraan. Ahla jaahiliyyati warra wallaalaa turre. Na'abudul asnaama taabota gabbarra turre waa woomaatu hin fayyadne muka dhakaa. Wana akul maytata du'aa baktii nyaataa turre nuti. Wana atil fawaahisha badii adda addaa hojjetaa turre.

namni jabaan ni nyaata nurraa minnaa nurraa adda iifa dadhabaa kan nyaatu ture hattaa baqata allaahu amma rabbiin ergutti ilaynaa gama keenyatti rasuulan ergamaa minnaa nurraa ta'e naarifu kan nuti beeknu nasabahu gosa isaatii fi wasidqahu dhugaa isaallee kan nuti beeknu wa amaanatahu amaanaa eeggachuu isaallee kan nuti beeknu wa iqfaafahu namaaf irra darbuu isaallee kan nuti beeknu

dhugaa dubbachuu irratti wasilati irra himi firooma maxxanfachuu irratti husnal jiwaari ollaatti gaarii hojjechuu walkaffi of qabuu anil mahaarimi waan haraam irraa waddimaa dhiiga namaa dhangalaasuu irraa nuti akka nuti of qabnu nu ajaje wana haanaa nu dhowwe anil fawaahishi waan fokkataa waan ajaarraa

fa'abaa yeruma kana dhaga'u fa'abaa ni dide gubbaatti deebinee jirra qabxii lammaffaa irratti fa'aban najjaashiin hojjaashiin ni dide yeruma kana dhaga'u tasliimahum jara eh, sahaabota kana itti kennuu dide warra ergamee dhufetti ba'aada an akbarahu jaafaru eega jaafar itti hime jaafar ibnu abi xaalib bihaqiiqati diin islaamiyyi dhugaa is- diini islaamaa eeganni itti hime waqara'a eeganni qara yaaleehi isarratti awwala suurati maryam dur- dura

Qabxiin arfaffaan ifaa anzalallahu rabbiin guddatee ol ta'e ni buuse fi haqqi himu waa'ee jaraa keessatti waa'ee mootii habashaa kana keessatti walatajidanna arguudhaaf teessa yaa nabi muhammad aqrabahum irra dhihoo isaaniidha mawaddatan gama jaalalaatiin irra dhihoo ta'uu isaanii agarta lilladiina amanu warra amanan kana jaallachuu isaaniidha argarta alladiina qaaluu warra jedhan warri jedhan kun innaa nasaaraa nuti nasaaraadha warri jedhan kun warra amanan kana jaallachuu isaaniidha argita. Daalika sun sababaan kun ta'eef bi'anna minhum jararraa jira bar. Warruma nasaaraa kanarra qessiisiina beekaatu jira warra hubaana akkasuma immoo qeesota